Belê bînerên Delal û Hêja careke dîtir di pencereya Beyf TV re em silav û rêzên xwe bi êvar başiyê re ji we re pêşkêş dikin. Bihîvî me Li vê êvarê me denga awazan bi pirs û bersiv û stranan bi nirx be. Dilên we xweş û şa bike. Bernameya me û beşdarbûna we bi hev re rêjgeh e. Rêjgehê rûbarekî ne li ser derya çanda kurdî. Destpêkê spas bo yî herdu Nivîskarên me yê hêja Mamosta Abdulbaqî Huseynî û xanima hêja Fedwa Husên li ser kontrolê me re ne heta dawî ye. Spas ji bo hev re, ji her duwan re. Belê, kevnetor yan jî floklor dewlemendiya verêje dewlemendî ye. Verêja kevnariya miletan e. Ew zanist e niha li gelek welatên cîhanê lêkolîn li ser têne kirin û ji ber vê yekê jî guhdan pêdayîn pêşînek lezgîn e, ango ewlewiyek e. Lezgîn e, hinek dibêjin kelepor yan jî floklor veguhastina ked û zanîna ba û bapîran e, ji nişkê ji nifşekî derbasî nifşê din dibe Ew şûn da maya ku nifşên kevn li pey xwe hiştine, da ku nifşên nû ji xwe re ezmûnan ango tecrûbeyan jê derxînin û pê derbasî sibeh rojê bibin. Kevnetor Di şaristaniyê de jî mîna darê ye. Mîna rayên darê ye çi qas kûr herin û şaxan berdin ew qas bi hêztir cih digire. Dikare li himberî guherînên demê rû bi rû bimîne û xwe biparêze. Belê mêvanê me yê îro çiqilek ji şaxên dara Qurmasê ye. Rihayên hunerê ji ba û bapîran ve li deşta Botanê berdaye. Ew malbata Elanê ye û malbata hinek malbatên din jî bêguman role gelek mezin leyîsî û heta niha dileyîz in. Hêjayê gotin e mala Misêlî xan, mala Guîd, malbata Eslan, û malbata Şemê û rehmetiyê Mecîd û û û malbata Dirwêş. Evan malbatan e bindariya çand û kurdayetiyê û kelepûr û dîroka serdef kirine. Belê Em hêvîne vê êvarê hûn demek xweş bi me û stranên Botanî re bibihûrînin û dilê we pê şa bibe. Hunermendê me vê êvarê hunermend Elî Ebdû Ela ye.

Belê gelek gelek xweş Elî dest sax bin. Gelo hunermendê me bi me re ye anna? Mixabin di êvarê diyar e ji ber gelek pirsgirêka di aliyê teknîkê de diyar e înternet lawaz e ango zeîf e Li Rex Elî jî û li Rex hevalên Yêmeyê Kontrolê jî diyar e. Em ê hinek pirsgirêk bibînin. Ew temenceyê mixabiniyê ye rastî. Ew mêvanên ku îro niha li me temaşe dikin hemî jî bi xêr hatin. Em gelek kêfxweş in tevlî bûna we. Ji Sara, Koçerê Mîran û Rêzdar bêguman hemî Rêzdar û xanim in. Xurşîd Elêwî û Ebdelxanê Tildarî û Ridwan Xursî.

Em dixwazin şevekî botanî sedî sed derbas bê û hunerekî resen, hunerekî xumal wek me gotî gelek temaşevan min navê geleka gotin Rêzar Rêzar Rduan Xursî, Abdulxanê Tildarî, Xelîl Mecîd û hunermendê hêja Ferhan Şerro, xanima hêja

Belê, hemî jî bi xêr û selamet hatin. Hêvî me ku vê êvarê înternêta me em alîkar bin, em hunermendê xwe bêhtir ew bin. Ez ê niha kurte jiyana jînenîgariya Elî, Eliyê Ebdû Elanê, bêguman ne hewcê naskirinê ye. Elî ji malbata Elanê ye û di sala hezar û neh sed û şêst û pênc de li Dêrika Hemko ji dayik bûye û mirovekî hevser e û pênc zaroyê wî hene. û di xwendina xwe ya navîn de jî temam nekiriye di wir de. Bêguman xezîneyek wek dîsa dubare dikim, xezîneyek ya strana ye. Elî Gorî, Em ê pirsa jê bikin, navbêhna pênc sed, şeş sed stran zêdeyî kêm e, bêhtirî ji wê hêjmarê Elî çêkirin e û karekî gelekî gelekî hêja daye. Ji bo vê yekê jî Xwesteka me, tevlî spasiyên germ ji we hemîya, heger ku hûn bikaribin vê bernameyê neşir bikin yan jî tayl bikin yan belav bikin alîkarê me re, gelek spas, hûn nekin jî mala we ava. Belê Elî tu wekî pirsa yekemîn ez ji te bikim, bê guman ê pirsa yekemîn ê ji wê dibistana ku tu jê derketî, mala Elanê, rastî jî wek min destpêkê gotî, Tu nabînî strana kelepûr yan jî kevnetûr wek te gotî di malbata Elanê de bûye pire, bûye pira di nava nivşan de, bûye cisr di nava nivşan de, strana floknorî. Belê Hekîmîzar

Ez gelek spasîya wî dikim alîkariya xwe û vê cihê wê vê grûpê dike. Başîr Eranê jî Başîr Eranê ew jî demgî vê evê dibû alî me dike alîkariya wî jî. Belê. Silavê me jî ji wa re hene. Babê Babê Warşîn her bijî ji te re. Silavê me jî wa re hene û silavê te jî bêguman giha hemî karmendên Peyv TV û Peyv TV jî bêguman sazmana Yekîtiya Nivîskar û Rojnamevanên Kurdistana Rojavayê Kurdistanê yan Sûriyê Ya wa ye. Di calî te me pirsa giştek kir. Gelo ew pirsa pirsa deng cem te gelkî lawaz e ve gelek mamostay ji me re dilîsin. Heger tu bikarê yan piçkî pêş de were yan deng hilde cem xwe, rex xwe, deng hilde ê gelekî baş be. Bila kekê nîzan. Ah gelkî baş. Welê baş e. Gelkî gelkî baş. E tamam. Mala ta hava malê ku mala yê camêrê ku nivîsî jî Elî min pirsek ji te kir. Birêz Elî. Dîsa dibêjim tu nabînî mala Elanê tu nabînî mala Elanê bûye aliyê kelephor de, aliyê folklor de, folklor de bûye pirek di nava nifşan de, nava ecîyalan de. Belê. Wellahî ev e berê ew bapîrê me Ehmedî Alanê, birayê Reşîd Alanê her du birayê hevdû ne. Reşîd ê kiçik e û Ehmed Alanê ê mezin bû. Ev ca ayê te jî bê û li miriyê we teva bê. Serêlî digotin berê. Ji ji bav û kalê me de ji zû de serêlî digotin li ji axa derare û bêlote digotin peyîzok digotin gelek ev heyranok ew pêş de dan ji miletê Kurd re.

xwe li ber aliman din vija bû dest honeriyê kir honeriya kurdî belê berdewam kirin hemû çûn rehmetê û serê we sax bê rehma xwedê li wabê Rehma xudê wabê ez dengê te carê qut dibê heke carê dengê te qut bê ez ê te bibirim ez ê temam bikim nizanim internet min gerek baştir bê Dîsa ji bo wê hemî birêz û xanimên hêjayê tevlî me bûn. Ji mamo ez bijimê dawiyê min Ferhan Şero got, hunermend e. Gelek bi xêr hatî. Kemal Elî dirûhîşt dê şevî. Mamoste Edrîs Omar Diljîr min navê wan gotiye. Ez bawer im rojîn geddo ser çava hatin hunermenda hêja û Kemal Elî derwî dêr şevî. Ez belê. O Muhsin Abdulla û Abdulxanê Tildarî û belê hemî jî ser çava hatin mamosta hunermendê hêja Ridwanê Xursî. Di vir de bêguman mala Enanê wek te dayê xuya kirin dêmek ew piraya pireya cisrê pireya ku me behs kirî ji niv pê nivşa berdewam dikin vê hunerê pêş de didin. Û mala Elanê bêhtirî vê jî ez bawerim gelek tiştên dîyê baş Di hunerê wan de Kurdiya Kurdiya resen navê gelek zarokê wan jî yê ku nifşên berê jî navê wan Kurdî bî wekî hejar wekî lavij û nizanim kî dî xudê wan biparêze. Elî ez ê pirsekî dî bikim û tê stranekî ji me re bêjî. Vê êvarê em nahêlin tu rehet bê. Ti stranekî her du pirsa stranekî dê bêjî. Di bandora mala Elanê tu bikarê bê bi kurtasî bandora mala tesîra mala Elanê ango wekû malbatek hunerî Heta kîjan radeyê li te bûye? Heta kîjan mistewayê li te bûye? Weke gotî ew serîlî wa tesîr nakirin ê Reşîdê Alanê û ê Ehmedê Alanê. Reşîdê bavê min jî dest honeriyê kir yanî gava dest honeriyê kir bi me şêrîn bû. Ji yê biçûk bûm me rêya dozdeh sal bû teqrîben. pir keyfa min ji te re dihat ji mozîkê re û min jî guhdarîya bavê xwe dikir min gelek ji êwelê girte ev hunerî min jê sah kire û û tu sah Baş e demek demek beşê pirsa min ya dîte bersiva min da min ê bigota ji kî temenî va vete ku doze salî va gelek baş e ba dika tu bikarî bî dengê xwe yê zengilî vê va yê ji me re tiştekî bêje stranekî silafinê jî ji miletê kurd de teva ê re hene yek atê çavê wa tev de westên destê dayikê şehîdan westên serê wa maş dikin destê wa maş dikin yek bi yek çi dayikê me yê her çar parçeyên kurdistanê yê şehîda silafên gelek gelek gelek ji wan re hene û ji filmehên me dereke û ji miletê me tevane û ez niha stranekî ji bo ji bo xatirê miletê Kurd ez ê stranekî ser dayî kevê çolê di parça. Belê. Baş e. Fermû.

Ezi herem geriye Ezi herem geriye Wê destê te sax bin her bijî babê warşîn te gelek xweş kir lê mixabin mixabin gelek mamoste bi xêr hatî mamoste Osman Kamil û kesên din jî ji me re dinivîsin, Ehmed Mer'an û deng ne safî ye. Gelo dora te belkî gelek kes hene dê me înternetê wan gelek vêketîne daxt birhir ser înterneta te heye. Yê dora te hinek ji wan înternetê xwe vemirînin belkî bar hinek sivik bê. Yanî dengê te gelekî gelekî qut dibê. Baş e. Babê Warşîn di pirsek wisatê bala mirov cerî jara çingî tu ji wê malbatê yî dîsa dibêjin te destpêka te ya hunerî yanî ji birî piştî doze saliyê gelo çawa dest pê kir destpêka te ya hunerî welê pirsin rehata me bikin te çawa dest hunerê kir

Tahîr Mên Dêrikê, Ew cûnbeş min ji Mirad Abdî ji kirî, bi jinê ve Mirad Brahî bû. Sirafê gelek gelek jê re hene, wî wextî ew muellimê cûnbeşê bû û tevgera min xalê Kemal, xalekî me heye navê Kemal Ayşa Seîd e. Ew jî berê Tembûlê dixist û li ber wan jî me muellim mande û min gelek honerî ji bavê xwe jî girt û rabû me dest pê kir

Dêrêk ser piçûkatiya wê, mizninaya wê ez ê bêjim te li deşta Botanê bedena çiyayê Cûdî teban piştî çiyayê piştî çemê Diclê yani şerê Tîgrêsê ve em bi gereke paytexta wê herêmê bê deşta Botanê. Bêguman. Elî di vir de em ê dîsa pirsekî bikin û tu stranekî ji me re bêje li dêrikê têkiliyên te têkiliyên te bi hunermendan re bi muzîkjenan re têkiliyê te bi hunermendên hunermend û muzîkjena re gelo hebîn û çawa bîn azifa re û û stranbêjan re ji te re welê rehet bêjim.

Elî dîsa ez ê ji te re bêjim bibore. Înternêta te gelkî taban e. Stranê ku tu dibêjî jî gelkî ne zelal in, ne xuyayîn e. Yê dora te heger heval û hogirê te hazir hebin dîsa ez ji te re dibêjim bikaribin înternêtê xwe vemirînin. Bila înternêtê qut bikin. Ji bo ku quweta înterneta te xurt bê. Heger ku dora te dengê min dikin bikare min wasa çêkin baş e. Înterneta yekî yekî ji wa hebê ê gelkî baş bê êdî tiriş kerema xwe vemirînin çinkî em ji hev fêm nakin wisa. Gazin di ji temaşevana re tên û mamosteyê hêja Necah Hovak û Ehmed Mer'an û dîsa Hejar Botanî û Sara û û Hemî bi xêr û silamet hatin û yê ku navê wan min nedît îjî lê borîn. Elî nihate dengê min baş dike. Tamam dengê Baş e. te gelek e bile. Em mi got têkiliyê te bi hunermende re çawa bîn? Li Dêrikê, herêma Dêrikê. Yanî êmê Dêrikê teban ez bûm Cemal bû em bi hozan digotin. Wê Elî Bava jî stafê min gelek jêr hene ew jî niha li Elmanya ye. Dora Frankfurt e. Ew hazir bû em teva me têkî bi hev qetkira malê hev bûn. Belê. Me dawet kir lêdan dawetê me jî pir zehmet bû nîçaxî. Belê. Her sê roja me dawetek li wê lêda. Sibahan dibe li şêno yanî çarşemê heta roja înê saet yek li do me vê Me. vê demê de me wê dawetek nûkanê bida. Wî Me çekê rast. tu zehmet. Gelkî belê. Baş Alî demek têkiliyê we e, ew alîkarî û hevkarî di nav vêna we û we hunermenda de peyda dibî. Alî pirsek kiçik ez ê ji te bikim û paşê ji me re dîsa bila cimbişa te dengê wê yê zîl û zelal bême. Te çend stran çêkirine Alî gorî te

Wekî bêjin bindarê çanda kurdî bê. Her bijî, her bijî. Em ê niha pişta bêne ser ka kê stranê te gotine kê negotine em ê pirsê bikin. Tamam. Fermo, fermo stranekî şerema xwe tu bikarî bêje ê baş be. Ez ê niha strana hejaro bilbilo. Ev stranek ji gotin û awazê min e.

Ev awaz û gotinê te bî ne. Bes ben dirêjtir e bes bernamej me hinek jê kêr kir. Baş e saeta di xweş. Em mêvanên ku nû tevlî me bin ez bawerim hunermendekî me yê dî jî Nuhad Yûsif serçava hatî. Rêzdar Hamid Ehmed gelgî bi xêr hatin. Kesê ku hatiye ku navê we ez dibînim ha. Ma mamosteyê hêja Beşîr Geddo gelkî bi xêr hatî guhar mamo serçava hatî em gelek kêfxweş bim hatina te û Taha Yûsif û Bedirxan Bedirxan serçava hatî nizem navê ez baş nafitirînim mixabin û û hemî jî em gelek şad bin tevlîbûna we û rêbaza Berzanî bûnahiya, ronahiya me ye. Ez bawerim na wesa hatiye nivîsandin ser çava hûn hemî jî hatin. Gelkî bi xêr û silamet. Elî di vir de pirsek tê meydanê. Di vir de bi kurtasî behsa karê xwe wekî sazvan, wekî azif Ez erebî bêjim. Wekî sazvan di şevbihurkan de bi dengbêja re li herêma Dêrikê te alîkarî dengbêja rankiriye? Wekî sazvan ha. Gelekî alîkariya bavê Enwer Erûnî Cizrawî kiriye. Ew jî çar sal min re hate daweta teban. Havalê hebûn em tev de jiyana me bi hev re derbas bû û Azad Feqe jî Tahir Cem Rûnî her du hatine cem in. ji bûyerka xwe hebû me bi hev re digoran. Wan bi merheya dereng û û merheya şahiya xwe pêk danî. Me kar te. Baş e, ev pirs min diguhazê pirsek taybet ji ser vê şte bikim. Ez ê dîsa wê pirsê bikim rengek dîtir. Lê ev pirsa niha dengbêjên dêrikê. Meselên yê ku ne wek niha vê dawiyê bîn hunermend. Dengbêjin xtiyar hebîn, dengbêjin nîvserê xwe hebîn, tu mara derketî te ji wara şevbûhurk

Belê. Saeta te xweş te hunermendekî gelêrî bi hêz ra babê Ekrem kirîvê me ye yê me yê malbatê bî Silêman Silokoro bêguman navê wî wisa ye rehma xwedê li gora wî bê gora babê te bê gora kesên ku bingeha hunera me ya gelêrî hunera me ya folklorî hêz kirin cihê hemiya behişt bê Elî di vir de di Di dawetan de hana ez hatim ser wê pirsa ku te dixwest berî niha bêjê. Ez dixwazim tu bêhtir zelal bikî vê pirsê ji kerema te. Di dawetan de bijin stranên giran wekû dugavî, sêgavî, Mixabin gelek îqaên wa di holê wan hatine sivikirin yan jî sêgavî qet nîne jî niha daweta da enawêjim ile li gund in taybet li herêma Botanê yan jî li herêma Kocera têne bikaranîn û şêxaniya ku niha li Ewropa yan jî dawetên welêt de mixabin ew rê tîma berê ya resen ya ku ew stranê me yê şêxanî li ber hatine kirin niha ew rê tîm nemaye. Yanî xityarek bike vê dawetê, destê wî diweste hingî lez lez û bez dihejînê. Ev sûcê he, sûcê hunermendê me yê ku daweta dawetan rêva dibin sûcê wa ye. Gelo Elî di van salê dawî de wek min gotî gelek ritî matime xeyrandin va stranê me yê gelêrî. Tu wekî hunermend tu vê tiştê dibînê tiştek qenc e an

Elî heger tu babê babê warşîn tu dengê min dikî bes kerema te biçkî vê rast e sed birim lêborînê xwe dixwazim dengê te nayê fêmkirin yek carê mixabin. Dengê te yek carî bersiva te nayê têgihiştin û gelek temaşevan ji me dixwazin û cihê xemgîniyê tu hunermendek wek te vê varê tevlî me bû û înternetek wisa zeîf ez nizanim ne li mala te înternet lawaz e û yan jî gelek dora te înternetê wan vêketî hene ez wê jî nizanim. Enî tu bikaribê înterneta te Heger xetin dîtir qewîtir hebin yê ku kesê dora te, tu bikaribî û xetê wa bi kar bînê baş e, îstimal bikê baş e. Çimkî xeta te gelkî zeîf e. Ne dengê te tê fêmkirin. Tu dengê min dikî? Babê Warşîn. Mixabin interneta Elî yek carî rawistiye. Cihê xemgînî ye vê bernamija vê programa me bernama me ya xweş û mêvanê me yê hêja û xezîna stranê xwe va Mixabin, mixabin dîsa dibêjim tê di kamê hewldanê bidin belkî careseriyek ji ji malê ji mala Elî lê derkevê Alî jî ez bawer im çûye malekî ser bingeha, ser esasê ku li wê malê înternêt ta wan bihêztir e, xurttir e. Ji bo yekê çûye wê dê. Hêvî me ku çareseriyek bê kirin. Em ji we Bi vê êvareya muhîm hev re tiştek xweş derbas kirin. Babê Edrîs, bi xêr hatî, rêzdar Babê Edrîs û Dilcîl Îbrahîm min navê wan gotin, ez bawer im bi xêr û silamet hatin, Taha Yûsif, Hemî jî em gelek şad dibin tevlîbûna we.

Mixabin mixabin vê êvarê bi rastî jî em gelek xemgîn bû temaşevanên me jî bi xêratina rêzdar Orkêş Mozan dikin gelek spas û û têbîniyek ya Guhar Mamo jî xanima hêja hebî ku bêje ku welatê Kurdistanê hebiya mixabin gelek dawetan da em stranên Kurdî û Erebî û rengê wan dibînin cihê mixabiniyê ye. bêguman ez jî bi te re me sedî sim. Ja Elî dikamê pirsek di duê dî bikin. Heger ku heger ku interneta te wisa zeîf be û tê stranekê dî jî me re biceribînê heger ku interneta wisa lewaz be em mecbûrin bernama xwe bisekinîn carekê dî te bînin derekê dî tir be. Başa Eliyê diha pirsek dî. Vir da te te got gelek hunermendên herêma dêrikê

Wî taxî muzîkjiyayê Nîrîsa bû. Ah, mixabin. Mixabin dengê te xwe divê Elî, nexabin. Mixabin. Ciyê xemgînî ye, rastî înterneta te gelkî gelkî lawaz e. Ez ê ji te re vê temam bikim vê vê pirsa he. Te bersivek wê da me ji te fêm kir. Gelek spas. Hazirîya xwe strana dawî bike. Heger vê rengî bê em ji bîr in Ciyê mixabiniyê ye em bernameyê bisekinîn heta carekî te bînim. Stranên te yê xweş, keda te ya salan, keda te ya dewlemend, xezîneya te ez naxwazim pêşter temaşevana se bi xatira înternetê ya lewaz pê biêşe rastî jî di wan Dê me van hunermendê me yên dêrikê geleka destpêka xwe de mefa ji te dîtiye, ango menfe menfîet ji te dîtine û destpêka xwe de te gelek aliyê kariya wan kiriye. Her bijî ji te re ku te wek dibêjin rê ji xwe hunermend bû û te rê bêhtir pêşiya wan vekir wekî ma hunermendê me yê hêja Azad Feqe, Ronî Cizrawî û kesên dîtirî wê ku te navê wan gotî. Silav û rêzê me ji wan re jî hene û bêguman ji te re jî hene. Gelo tu ma tu çû? Heger heger Elî mêvanê me hunermendê me nehazir be ez mecbûr im lêborîna ji temaşevan re bixwazim ji bo pirsgirêkê teknîkê hunerê înternetê li rex Elî gelkî heye diyar e mixabin gelê kêfxweş bûm hatina we tevlîbûna we û têbîniyên we we ku ji me re nivîsîn û pirsên we jî bêguman Em hatina Elî jî gelek spasdarê hatina Elî me û spas ji bo hevalê me yê ser kontrolê mamoste Abdubaqî Huseynî û Fedwa Xanim, Fedwa Husên, ku ewa jî gelek hewldan kir ku serrast bike lê mixabin ji destê wan derneket û spas ji bo wê heta niha me şopandin û heta xelekek dî gelkî nîzîk em ê hewl bidin careke dî

Mixabin vê êvarê em vê bernameyek bernameyek xweş me gomê hewldanê bidin hev re derbas kin. Lê mixabin pirsgirêkê teknîkê carek dî dibêjim em gelekî pê êşiyan. Lê tişt hene ne bi destê min e, ji destê mirov derfet hewl tên derxistin. Baş e. Belê. Elî rastî ji malbatekî dewlemend e li herêma Dêrikê de wek min bi destpêkê jî got nizanim destpêkê de jî min got. Tu bigir nîzar em tenê cem li ser kenî ye.